Tic pa Aculi me acel-li, Aculi mito ni en ebed kong ki otte keken i ot ka mege, kabedo ma mege obed tye. Aculi mito ni en ebed ki ngom ma mege ma kono en etim iye tic mapat pat pur. Ka in imito bedo lapur, kong myero ibed ka gingomi. Achuli myero ibed ki ngom ma mege. Achuli gin kare cane Achuli gineno nwo lok kom nyom gin ma pire tek nyo pe twero. Achuli pe mito bedo ki ngat ma ngate moni nono. Man gin ma culi tiyo pien ka ngom dong tye ma nyuto ipuro pur, pur eni ni keli jami mapat pat kelo lim i meno ni ka okelle i cingi inyumo ki dako. Aculi gin yubo abila i kileja ma kome bino i kome waco i kileja i kileja aculi gin gingeyo ni wa con Jok gitye jok ka iwinyo mo mot me luye wa i Lubanga ento wan wanwongo jok en aye Lubanga wa mewa en aye abila ki lagang bedo tye ma en aye ka ma tipo pa ludito wa kwayi wa bedo iye ma ka peko tye i paco ki cito ki gungo botgi ki lego gi lega mapatpat me pako dog mar Achuli nongo tye kedgi i kanica i ganggi. Achuli giyubo lyel, lyel pa danogi ma ka oto Achuli giyubo, giyiko, giguro woko wek dyegi maka gipo pi ngati moni mubedo i lobo nyo ginwok bene maber. Pien en onongo pito pit penyo bene danone i ceng ngeye Rocone en otenyo wek acwili meno pi po calo gin ma pire tek, myero gigwoke wek acwili meno pi gin ma gine pire tek wa onyo acwili ki culo kwo. Culo kwo, Ka in ibalo i kom lawoti, ineko dano ci okato i kom lawoti, yatte me bedo piny wek wat ca odug cen. Latongo cane bene iye odok mayom me gwok nyo pe itimo akaka nyo cim iwata arwata nyo kadi ibedo akaka. Ento lingut en aye nyuto pi lukwo bedo lingut. Ni aye abalo kadi bedo anigi cen abalo myero odito culo kwo. Ka giculo kwo gicako mato pwod watgi kakare.

Tek acwee dong waya eni man waya eni lera eni wa lamin lamin mar eni kwara omera wa lamera gin gi wore mada gin gi woro wadi mu weko komedi ka in itye ibedo ki wat imini calo in lajok mu kato ka kare in ka in pe iworo wat balo bene pe ibedo kelo kuku kuku madwong nyanyo to.

Actually ka awaco ni kabedo murumowa ene watye i kine pii, watye i kine godi, watye i kine yadi ki jami mapapat gire lum. Actually gwoko onongo jami ma orumo ka ngete balo gin ma pire tek. macalo got, got mukene kigwoko pien en tye miyo mugica me kelo gwok got, miyo mugica ma ka kibako dog bote kelo nyodo, tango two mapat pat ma tye ka bino calo gemo, en godi mukene mogo ma kitedo gi bene wek atidi nyo woro ma pe gidwogo i komgi atata calo kom kare. Man tye amiyo bal ka ineno ma mot kome guli mukene kome otumo. Ka ineno ma mot kome guli mukene in iwaco ni imito yenyo lonyo mogo poto i wi mege-gu pien jami eni weng jo coka ma aye okelogi i wang kany. Cwiny gingi yubo jok anywala Pang lutino ma gunywalo ginywalo girudi cito i odoc wigi ka kare nongo oromo. Gin gijuko pa lutino eni pi pol laputa wek omi oyot kom, miyo oceko cam i gang kenyo, miyo lee ma kome kibolo i gang kenyo bene nya, wa lutino bene gin nongo gibedo ma wigi yot.

Lee ma kigwoko-ni pire tek mada wek lim. Lee ka in itye kwede ki ngo ma gin inyo lee ka in itye kwede ki ngo ma gin itimo gin ma imito, cwinyi mito ma mito wek iyub ot, gedo gedo, ngo ma gangi ka itye ki lee. Actually gin Gin kwero me roc. Latin mo ma gwobnyo wange woko mubedo lamony, ce marok lawote bino make wang ki wang. Ka obino gwobnyo onongo en marok ca nyo onongo lee mager ma en oneko i tim calo kwacgi, bwor gi. Lyecgi jubi geni ki dano ka wuneke. Acudi gin gia iye malo. Kwel wa iye malo. Me neno ene latin omyero giyubu kome. Latin omyero gikwer wek tipo me orongo caa pa lee caa nyo pa dano caa ni pe guyem dok bene pe okel garacia mo maracu igang. Pien me rok ka ngat odonyo kene woko in i gang, pwotte dong cakke bene kenyo i kun wengo bibino pige, ce pe ki kwero, neko dano, neko ngungu, neko dubi, neko lye tek ngungu ma lee mager dwenyo kwede i neko, acwiny kebi i kacgi i abila ki kwero. Man tic pa Cwiny ma Lubanga tiyo kom kare-ni gin eni watye ka timone nyo pe? Acuri gin tedo tura. Tura ka awaco tura, da nera waco ni godi tye i kine, puno lee tye i kine, yadi ki mukene ki lela lela gini. Iwero ni lela kwango ango? Lela mogo ma ilwela i wiye-ni obedo ki lawote dago dago ki mukene dago ma yam ki woro i tedo weko kome dano pe adonyo mere dek ata pe ki niang kodi biya donyo i wang jok kodi biya donyo i wang ngo kong bed ni wan watye ka gwoko dago man jami ma yam onongo acwidi neno ni omyero itim. Ibolo bongi i dye lum cito ka toto kic, ce pe ebolo polle. Pii ma oweko kic-ci ocweyo kic, kic ocweyo weko tin odoko moo-ni, pii murumo ka kenyo. In ibolo ki pii ca-ni pien lagwok pii ca tye, lagwok got ca tye, lagwok yat en ma kic ogamo iye turene-ni tye. In ibolo con ki con ka icito ka toto kic-ci i boti, ka pe ibolo kic Kut cingi ibino calo apoya, imito nongo gamo man, inongo dok itango idok kede, iromo wot kany wa ka mapat. Man gin ma onongo yam timme acwiny onongo neno ni jami en ma jokjoka man ocweyogi i lobo-ni, jami ma en kiworo. Cwiny gin gitimo tum mapat pat, tum mapat pat tye iye cilo dako i kwon, tumi loro wi dako obuto woko ki tumi, mutoka ogoyo dano i wanga yo Kelo oyone en odil acwide weng ki moyo wek dile ma ayone pe dok obed yo ma dong lego dano woro bot cwiny timo en kom kare ni jami en acwide watye ka timo ne ka pe watye ka timo ne wadok wunu i te kal kwaro pa nga? I te kal kwaro pa nga? Man gin ma onongo Caculi timo me nenone ni kom dano obedo mayot. To Aculi onongo pe ye. Aculi gin yubo yubo kom anyira ki kom Yubo kom lutino awobe ki lutino co mukene kiwero awera wiye jok ayodo, jok aywoya, jo akwa kulugi, kwa lugi, ipedo kwa lug ka kwa panyere winyo langa pi itye ateco nongo kato kene inyako ran labongo tungo kwer bene pe Eno, laco man bene tong pe opoto woko i gine, ma tong opotore i pii loo. Aculi gineno gin eni macalo gin ma pire tek ni in ka inyweli i lobo myero inywal i kodi ni odong i lobo. In latin nyako myero icit ka co, inywal, ikaka. In awobi bene Kel nyako i gangwu i nywany. Kadi nywany pe, Acu ineno gin macalo gin ma pire tek ma kitiyo iye yako bene ngut, dok kadi onongo Catan peke bene iye. Man ducu weng kitiyo lok kom gwoko kwo, gwoko gang ma onongo Acu itiyo. Acudi gin gwoko cam ma kipuro i poto. Cam ma kipuro i poto kare-ni eni ka ineno mot mot, Lucalara kacel icaro Iwinyo ni aa mwaka onyo wa i mwaka opakke nyen ocito kong gin gutiyo atir. Wek giti bwelo ni iwaco dero cono na curi gwoko cam moni dero ma bene ngat a gwoko store en emego. Ento man komeni ki gwoko cam mo dong i gutiya. Cam kong watye ka gwoko kita con. Mogo yang nongo ki puru. Mogo itero wa i gang kany, wa o dero kec, lwongo ni dero kec, ka miniwa poto macalo itwere, watye i cel ka marac. Ka nene onyam cam onongo tye i gang a Rwot, Rwot cito dilo i aduku, aduku ma ywe aywene mit mit, me konyo lwak ka nege, pien gipuro onongo gitero gang a Rwot, kombeddi pur pe, tero cam gang a Rwot pe, kodi pe kono wa baka abaka, kombeddi kodi gamette nyo ngaa nyo ludiro ma gigwoko kwede dong gimito gigwoke wa ka dong iwil in mere iwil awila. Con onongo wan ogamo kwiri wagam kal pa Rwot kombeddi bang jo pe. Ngo ogegengo wa? Ngo oweko kome pe watimo pyem nyo ngo? Actually gin nongo cam mapat pat, cam aculi ka ibino i lobo aculi in pe icamo cam acel keken mono waco variety in inongo aculi tedo dek mapat pat. Ma bene mot mot awako mito ni ka twere wulim piny eni winy wulim piny yo olim piny yo ni cam wa ni ka waketo woko cuk waromo yubo cuk ma pire tek. ma camwa lurok maro mada. Cam mapat pat ma Acholi tye kwede, cam wine pat pat pat pat pat ma pe dong aromo kwane akane. Man kwiri pa Acholi ma gin giyubo cam mapat pat. Acholi gin giyubo kongo, kongo ka giyubo inongo kongo kwede kany Matar acar gilwongo ni Kongone bene gilwongo ni Heng ma lugin acar waco. Ma kongo kale en aye kongo giyubo lukut kongo lukut kongo ginyubo kwon ma gibako kome maber ka dong gikelo koni en nyig tongo bene nyig nyig kal en otwi yok maber

Ot maber ma nongo ka kicelo iye toki ci itwero mato bene ci kineno kongo macalo kany murogi kongo nyim eni nyim eni bene kongone tye ma ka ineno in ma iboyo wiye keken ci itwero neno mato ma kome bino bwolo bwolo kongo macalo kongo ma a i kom gwanna kongo ma a i kom nyig kal en aye arege. Arege giterowa ki keny pa won migiwa man. Arege kong wamit giterowa i keny pa migiwa ma ka pe gitero kong arege eni lukeny omato nyo kwete lukeny omato ci iwaco gang enoni gwoko bedo pe man gin Meno ma atye ka timo me gwoko welogi ki me gwoko gamgi. Cam maber ma ngubbe balo koma i kom awobe. Tutwalle dong miyo bene nyodi aye matek pien polle yee maber kelo gubu. Acoli gin. Tuko tuko mapadi padi mapat pat. Tuko mapadi padi macalo cupu lawala, tuko me myel mapat pat macalo rap-gi, bwola-gi, ki cuku-gi, jami mapol Kadi ki tic tuko tuko mapat pat ma dong tuko iye-ni pi yot kom. Ka ineno cupu lawala, cupu lawala in aye kara ca wa cwinyi maro dwa. Lubito neno latinne eni ka gikwaye lawala bote, ci ka in icubo kwede wek ka in icito ka dwa, iromo lweny ki lee mager. Weko lawala onongo ludito keto pire tek, tuko lawala pire tek. ma atamo ni omyero wan dong wacak lawala wa kare-ni, pwony ki litinawa oniang kit me bayo lawala. Mogo ibayo lakong, mogo ibayo lakona, mogo ibayo ngo. Pien ento mogo ibino wa iwek bayo ka ibayo woko dong wa lagongo ngo? Dong oringo pa labwor i kome nyo oringo pa nga? Imito neno ka in laco onongo tuko lawala gin ma pire tek? Nyen mapat pat pire tek ki yot.

Adungu man ma inongo nyige adek iye tye calo yat, yatte gigomo iye nyige adek, tek gomo kuman ci nongo tole tye adek. Migo mo oyang onongo goyo teno ki tika kuman ka omoo moo cok cok cok ci cok cok malo acel ka nongo oryebewa iwi awali ka dong tye ka goyone me enoni ka ipange ikom kare kwar anga ma goyo kwede-ni pe kong ipaneno.

Ka ineno murmur acwidi pe onongo gipayo pac, acwidi gitimo jami calo cweyo agulu-gi. Gin me onyo pii, Acwidi cweyo acweya ka ocweyo lobo o, cweyo romo bino dako acel kulu ma romo onyo gwok debe adek nyo aryo. Acwidi cweyo o, en agulu ma ionyo i kwete, agulu ma kitedo wi dek, agulu ma kitiyo ki jami mapat pat. Pac bene onongo dano payo.

Pe mwono aye opayo dong, dok awot nyako nongo oae bot acude aye opayo nongo yub woko maber ma en nongo kome ka ibedo iwinyo arwot arwot ironya ma onongo kome pi nyomo tek ma ki nyomo nongo man tic pa cwiny ma onongo ki tiyo ci ikare ni aye dong wa gin ni ngo ni wa tye ka time pany pe ki payo wa ikare ne pu payo ipayo wa wa wa kwam bene aye payo. Man aye atamo ni in lawiny radio gin eni ma yam an abedo ka kwanone ni gin eni ni ki buto ikunu gwok akwano mogo dong koni ikonya kwede kakare ka mogo dong apwoy ci ikonya kwede apwoy. Apwoyi tutwal lawiny vedio tekwaro ki jami ducu ma imito winyo ne dok imito ngeyo ne ma lube ki tekwaro ni ki mege fem wabinongo kar macego cego me cato wic wa dugu cen.